So bala kita kemedah tu aku ngasuh cikgu empu macha aja lagi. Oh. Okay. Atau ada tekan aku empu gambar nyin ataupun aku pun nama tu tekan ja. Ni tekan ja. To. Oh.
Tekan ja.
Okay. Ngagi community. Hmm, community. Dia ditu nang ngepost status ah. Nya ya. Oh. Okay, ditu tekan tu. To. Oh. Okay.
Okay, okay.
Aku empu subscriber bisi aku rasa bisi tanya bisi ke tu tu diska tu bisi nanya tanya ok ulih ulih cikgu macha situ situ. Dini menua sebelah Kalimantan nyamai endor ngiga bini cikgu tu. Nuan kala datai din. Indu menua kitai ukai nadai meruan tang ukai dikerinduka ati. Layan ari enggai orang. Oh. Kalimantan. Ah. Oh, tusah ke bejako ke nya. Tu kira ke tenyan subscriber ke tu cikgu? Ah, oh. Nyadi nganti kitai ke Kalimantan kin uh, becerita pasal indu aku uh, kati ku madah ah. Enda berani.
Enti uh, ukai kita nyebut enda berani. Enti kitai enda mai-mai ka kurang anang. Hmm, okey. Nah, konsep iya meh ke nya. Laban kitai datai benua orang Nganti ulih kitai sigi naka ulih nyaga pendiau kitai. Ya, pendiau enggau jaku. Laban, aa, jaku kitai. Laban aku rak bedau datai ke suba aku takut ngagai indon. Mm, okey. Aa, takut tu, takut nya, takut nya. Tang lebuh aku udah datai din, eh ke batang murai indon, aku ngagai Sungai Utik, udah ngagai Putus Sibau sampai mm. ngagai aa, nama nya, ee, Putus Sibau. Aa, nama nya, Sitang.
A. Sintang udah ngagai sangga udah. Aku nangka sintang nya so chik. Uh, ngagai eh menua orang parai apa? uh, tanya tembo tekan ni. Ni kan? Eh, menua menua orang parai nya napa penama nya? Orang parai.
Uh, pendam seluruh orang parai selalu sebut kita Batang Mandai. Oh, Batang Mandai.
Uh, okay. Sampai menua di oh. uh, jadi debu okay. kita berjalan yang tadi kita nak sikit nyaga pendiau kita yang mana.
Nyadi lebuh aku datai Dian, aku tekenyit. Nama kebuah aku tekenyit? Orang Dian chukup manah. Orang Dian chukup manah. Nyadi lebuh orang manah enggau kitai, kitai tu tadi kati ku madah eh, nangi kitai ka ngaga kita kejai. Nangi kitai ka indai jai uhh ambil ku chunto, ka kitai ke indu, manah indu. Amat bajik indu enda deh, burak semua. Meri je ku amat, bisi ku ngambar suba aku nemuai ngagai sanggau meh ari gawai gambar ku am. Bos, ko. Bajik ke enda iya tu? Aku empu ambil gambar nya. Bisi pula pis buk ko deh. Aaa, amat bajik cikgu. Aaa. Nyadi taja pen kitai tu tadi aaa ari menua tu kitai ka ngunti inu din nganti ati kitai amai-amai nadai salah. Sama mega ditu, enggai nyadi orang di meh main ngagai kitai nya. Aaa nyadi nganti kitai akan ngambi inu din, inu ditu ke batang sama aja. Sama aja. Ngati kita ngambi inu din penanggul iya bisi ga ari segi pakai IC iya ka mai kita penanggul iya la. Ngenti dia betul-betul ka ngambi inu din ada salah. Laban inu din ku meda iya mayuh bansa sida iya. Baka kita Iban ditu la bisi bansa Kayan, bansa Kenyah, bansa Kelabit, bansa Ukip, bansa Ketan, Punan, Penan. Kenyah mega sida idin mayuh.
Dayak sida iya mayuh bansa. Nyadi enti deh ka bebini ngambi enda din, enda deh salah baka kitai ditu ke iya. Aa tang jaku pesan aku anang main main. Ya.
Aa anang main. Pemeka ama amat. Aa ama amat. Au anang kitai tu tadi ka meda pemajik iya dini endur aa dini dini endur enti kitai ke Sanggau, ke Sintang, ke Martinus main endur bajik. Sama baka kitai ditu. Sama baka amat nah. Ngati kita bebujang engkin ah laban aku udah bisi bini meh nya amat ah. Ah. Mayuh bah jia ukai sida ke penari ke penyai nya tadi ba rakan nya oh rindu meda. Ti lebuh maya gawai nya neh. Maya gawai oh maya gawai oh rindu kin. Nyadi pulai ngagai jaku nya tadi ah di kin di ditu sama aja semina penanggul siti ngati deh ngambi bini din ah kitai ke amai kitu segi prosedur iya lah.
minahka kitu. Ah mai kitu mengkeni ngatur iya empu IC kerayatan iya. Ah nya bisi penanggul mimit lah. Mengkeni enti iya beranak ditu pun ka pedih mimit dagu. Nyadi sulu ati nadai tingki tingki tingki. Next next tadi. Ah nama nya. Oh okay. Oh agi bisi.

Niru iya empu lagu tiun lagu orang tang aku nguji ngiga ngaga lagu nitihka genre lagu nya. Iya empu tempo iya berapa, iya empu beat iya baka ni. Lalu maka nya lah pengeraju tempo iya lah. Aku ngaga iya maka nya. Nyadi aku set ba keyboard tu aku paka star berapa iya empu tempo. Ambil ku chunto enam puluh. Iya empu beat tang tang tang tang tang tang.
Nyadi beat iya maka nya. So aku enda enda enda niru lagu style iya. Enda kah tu peratus.
Iya, iya empu tema tau ditiru deh. Tema iya pasal pecintaan ti enda datai ketegal nama nya enda sama enda enda kita nya enda sama pengeraja. Ah iya iya.
Tema iya ulih tuna deh. Ulih ah.
Tang iya empu tiun anang. Iya iya. Enda kelalu tu peratus nya. Iya, lagu tanya nama ni tadi.
Kemaya Malala ngeluar ngaga kamus jaku i terima kasih ngeluar ka kamus Lee Tilan Kemaya Malala ngeluar ngaga kamus Masuk jaku terima kasih ditukar ngagai jaku Iban. Uhh. Asai ko engka jaku nama tadi ari jaku ni.
Ngaga kamus masuk jaku terima kasih ditukar ngagai jaku Iban. Ko ni gitu. Uhh. Nyadi jaku kitai Iban tu tadi bisi pengurang iya. Ok nyadi kitai tu tadi uhh mayuh jaku kitai tadi uhh minjau jaku melayu. Aku pernah nemu jaku terima kasih tu jaku melayu ku jaku Iban. Terima kasih enda sigi jaku melayu temu kitai nyadi terima kasih apan enda sigi jaku kitai iban enda sigi selalu nguna jaku nya ke diatu iya okay bisi engkebang lagu rock tauka metal lagu metal nadai lagu rock bisi
muman bayang
okay osip santa selamat lemai ngagai seduai tuan raja aku osip ari miri deka nanya ngagai. Tuan Malala ke maia deka ngeluarka album solo baru nuan. Ok nyadi aku tu tadi munyi bisi ke meda aku tadi nyu rindu agi ngeluarka lagu orang. Nyadi bisi lagu ke dia di tang aku enti ku madah nyu kurang pengeransing ati ngaga lagu ke diri empu laban aku rindu nyadi orang. Nya deh orang belakang tabir. Kira ke meri peluang agi nembiak. Ya meri peluang agi nembiak baru mujur kepada ai ke baji, ai ke sigat agi ari aku. Okey. Ah taja pako agi sigat. Aja ku tunde. Okey. Okey. Tapi memang sigi bisi lagu cikgu ke diri empu lah nya tadi nah. Ya ya ya.
Okey.
Ah bisi lagu baru tuan Malala ah lagu baru tu tadi munyi lagu baru ke bisi semina ku tu tadi bedau bedau ngeluar ke iya, bedau ngeluar ke iya. Nyadi mayuh kitai tu tadi uhh kati ku madah uhh ka belagu mayuh orang ka papu bola, ka kelala. Nyadi ba aku uhh utai nya enta deh datai ba ba ke udah di ti nya aku lah uhh di kelala ku orang udah ga nganti ulih diatu nganti ku bejalai ukai ku aku sumbu enda. Enti ulih nyamai agi kita enda kelala orang. Kena metu mulut tu sik. Kena temulak agi betemu orang. Tang pemanah kita dikelala orang tu tadi apabila lebuh kita mai bisi napi penusah. Ya, ya.
Orang orang ngiga kita. Orang ya. nya nulung kita. Ya, ya. Ah nya mana eh jalai oh jampa ru nulung kita. Oh sanau nya. So kelebihan ya. nya dikelala orang ya. aku ngasai ka aku empu hmm. ataupun cikgu pun ngasai mega Cikgu tu dikelala orang ari pengelandik iya nengkebang lagu betul. So apabila orang ke ka ka belagu deka ngiga sereta ka beguna ke orang nemu ngaga lagu iya akan ngiga cikgu laban iya deh ngalas cikgu.
Baka nya iya.
So baka nya mega aku ngasai ka aku apabila orang nya bisi siti cerita tulis baka nya. Orang enda nemu diri ka maksud ti betanya. So, aku muka peluang ba channel Panggul Libau, orang nya akan whatsapp aku meri cherita ngagai aku. Chukup mayuh, lebih lima puluh iti cherita ba aku betimbul-timbul nya. Bendar ti tapis. Ok, mana lagi bisi? Bisi lagi tu ngagai. Nyengka aku nadai lagi ah. Ok, nadai lagi ah. Ok, uhh saut tanya kitai begulai enggau Chigu Iman Lala iya nya ke orang ke sigi ngempu channel PBP, Serika Rakaman PBP, kira ka habis naka tu,

Kadang-kadang bisi dua agu ba dewan, bisi bisi ti dewan din ba ba masai lah ba masai. Enti ia ba tempat tebuka nya pa pasal tamu juho masai nya ba ta aaa bisi ga belagu dia aaa bisi ga iya ba johor. Bisi ga ku kala belagu ba KL dia suba ba aaa. Bas nama menua nya Serikam Mangan kah enda ingai ka aku. Bansa nama nya dia? Nya lah bala kitai Iban meh sereta iya.
Abuh meh sementera waktu tu laban menua kitai agi di kacau penyakit covid pengikut dunya menya so engka taun depan keni cikgu mungkin kin ngaga show ke mungkin la so subscriber ke nanya enti ila enti cikgu bisi kin akan update ba cikgu empu facebook cikgu empu facebook nama? Malala page page malala ga malala official kita mega tau search eba facebook so diatu follower cikgu berapa aku rasa udah atas seratus k asai ku na bedau bedau agi semilan semilan puluh enda ingat ko berapa asai asai ku cikgu malala yang empu page nya cukup menyua ku enda ingat berapa
berapa tujuh puluh empat semilan puluh empat ku enda ingat. Berapa? Aku pun sorry sorry ah sorry. Ya semilan puluh empat satu satu tiga.
Semilan puluh empat ribu ka enam ribu dah agi deka manggai ngagi seratus ribu. So enda mustahil sebedau abis taun tu yu lah manggai seratus ribu. Amin. So tanya kitai sekali tu abis naka tu ditu. Okay. Macam biasa, aku bisi siti soalan kena di enda di padahka aku ngagai cikgu dulu. Okey, soalan tu soalan di sida resia kan aku. So cikgu, iya. Aku meh mendang series Bapat tu. Okey. Mayuh orang ngumbai ah cikgu tu sumbung. Baka ni anggapan cikgu? Enda, baka tu ku iya. Seagi orang nya enda. Tapi iya, tapi kita akan nemu ah, enti kita enda Enda kala bejaku face to face enggau cikgu baka tu, enda kala meda iya laban mayuh meda ba TV eh meda ba TV ba YouTube ninga nyawa aja. Kita akan ngumbai sumbung tang pabila kita bejaku baka aku enggau iya tu, oh my god enda sumbung iya deka cerita chali-chali apa nama semua mayuh cerita lawa-lawa iya. So cikgu kini. Aaa kadang-kadang baka tu laban kita tu tadi dikelalau orang nyadi. Anggapan orang, asai ati orang, jaku Iban, asai ati orang, orang ngelala kitai, sida pun ngasai aku ngelala sida iya. Lebuh sida iya ngasai aku ngelala sepatut iya ngelala sida iya, aku tu tadi dikala peda sida ditu ditu ditu ditu ditu udah baka familiar mah da, asai ati lah, asai ke udah kaban. Sekali betemu, ih. Enda tuju enggau aku lah. Eh, you know. Kati ke aku tuju. eh, jadi, tanya. Satu ke dua. Mayuh orang tutu dari malu. Semak, semak, semak. Kak minta gambar, takut. Hmm. Laban, nya tadi lah kadang-kadang aku tutu dari bejalai. Aku meda, aku terus terang meda. Enti aku bejalai ba market, ba pasar semua.

Iya megai sayur. Hello. Uh, uh, jadi uh, biasa aku tanya privacy ba aku yeah. dah. Uh, aku pang nya kebuah aku tadi kan jadi orang belakang tabir kan jadi orang diri kan tu dia aku nyamai aku nak kelalau dah ha? aman ah ukai aku sombong tanya nak ukai aku sombong ngai tanya orang yang bergambar nak tang nanti semak orang tar eh malala bergambar aku Sepersien ke kemina ke daya baka kitai ba restoran tadi tu. Nadai penanggul, nadai penanggul. Nyadi angapan aku nya, aku pan sama ngatai ku rindu ku orang nya sekali orang nya datai iya enda enda ulih baik ku begambar aku rasa amat sombong nya kitai ka batang penyanyi utai orang Kelala bukan ke nya.

Nyadi nganti kita nanya aku kangau mana-mana mela ai kini di ah nya mai. Tang ati kita mayuh orang kati ku meda orang meh bejaku bejaku nah maya ku mansa tadi sida malih ah baru deh ngelebus mimit aku melala betusi ke enda ane nyadi ah nyu ninga aku.

Enda sigi aku mayuh ukai ukai ari tanya da aja mayuh orang dah nyebut ke maka nya. Udah bisi diri ngan cikgu nyebut ke maka nya. Ya ya
ya. Nyadi watak aku tu tadi kekadang enda nyadi ga kitai tu tukar lalu you know. Hai hai hai hai hai. Ba ba sayur ira. Aku ba lala. Kemari gila. Nya baka ukai ukai beartis ke nyata ya, nya nya tadi ke nya tadi ke kadang kita perlu privacy ga lebuh maya makai semua ngai nyadi ngai nyadi dia bejalai nyu.
So pengalaman cikgu bejalai ba miri tu ba market ba mall bisi kala orang meh cikgu begambar. Ba nya selalu selalu nya
ya selalu ya sikit baka inya uh, normal lah ba aku eh kami hmm. kabar gambar okey inya normal ba nadai hmm. nadai nadai nadai penanggul inya uh, tadi ya. so sebenarnya nya kita empu dah ninga saut tanya cikgu tadi hmm. sebenarnya ia nak sumbung sebenarnya cuma nanti kita meda bialai pasar mua ya nyu redu redu redu nya nya lain cerita cerita dah cerita dah Ah siti da aku meh nak madah lah ngengai ke orang tu ah salah salah paham. Enti ku mega siti status ah gaga ku siti status aru mayuh orang komen komen komen komen komen da aku pikir ah ka balas ku aku enda nganti mimit aku balas. Nganti siku balas sigi reply magang magang.
Maya nya lagu aku nyadi pegila lusa ngai nyadi tang enti sekali ku engka satu sror mayuh dah. Tu gerinti nulis balas ku. Kadang kaban aku pun aku enda reply. Enti ku reply kaban aku enda adil ngagai orang bukai lah. Nyadi mayuh orang meda kita tu sumbung ba facebook ga. Sumbung ba youtube ga. Laban nya tadi lah aku tu tadi fikir ka bala ke nang enti ku enda reply lagi salah ga tang ku like. Apan lebuh aku like tadi reti tadi aku udah meda udah macha. Bacha aku megang. Semua komen-komen da baka kita live tadi semua hmm. sigi dibacha aku mau megang. Hmm. Bacha ba itu pan da enti aku bisi hari enti ke new seminggu dua minggu nya dalam bacha aku dia meda lagu hmm, hmm, hmm. sida hele lagu sida tudi sida apa nya lagu apa sida Sida sapa nya nek Olivia Sri enda deh nyong enda nemu uke. Beribu-ribu. Enda ulih reply nya uke uke sungguh minta ampun aaa minta ampun utai nya dia laban nanti aku reply semua nya tadi. Memerlukan masa bejam-jam.
Oh enda makai ko. Memerlukan masa bejam-jam. Enda ulih kerja.
Bini pun enda ulih berat malam. Enti nya ti ujung-ujung tubu bini.
Dalam enda betanya seminggu. Ega aaa nya serita iya lah ngati baka sehari tu. Pia amai uah orang nanya-nanya nya tadi tang aku like like like mungkin nya. So like nya reti tadi aku udah meri respond la. Udah meri respond.
Walau taja pen enda aku meh enda malas tang cikgu udah ngacha. Kira kira pun dah cukup nya tadi cikgu meh. Ya baka tu tadi ah.
Oke kita lah ah ya ya sama sama sama. Oke oke.
Oke. Ah umbas asai ke aku danga ke teks sekali tu ah. Da bisi ari bukai la nganti aku ngumpul ngumpul baru tanya baru kitai ngaga video baru nanya cikgu baru so sekali tu lima belas iti temasuk soalan ke tadi enam belas masuk beding tadi lebih dua puluh iti dah so cukup mayuh penerang ari cikgu bekaul enggau ba dunya industri muzik kitai iban tu ari jita rumpa ari ngangkat kediri ari

Kena tau nutup tu ok ahh aku sebeda ngelama tu nan sigi tema aku dini semua video aku sebedau aku ngabis ke aku empu video aku akan nyebut slogan kina Panggau Libau iya nya ahh sigat semat selalu aku minta cikgu tua sama sama nyebut nya ulih ok so iya bisi chara iya baka tu iya enti live ok sigat.

Anang ninga tekan luting share link ok share link enggau komen ke manah manah ba video kami duai ok nyaja cikgu ok one two three sigat smart selalu bye bye ok cikgu thank you cikgu satu.